Mir hunn och elo schonn, an dat gétt dann deem deem Dag gëtt jo dann an de Betriber gewielt, an dat ass dee leschten Dag wou ee konnt säi Walziedel fir d'Chambre des Salariés eraschécken, mir hunn elo eng bal 1.000 Kandidaten elo schonn an de Betriber, wou mer wëssen, datt en déi fir den OGBL wäerte kandidéieren. Ech mengen, dat ass eng gutt Zuel, dat ass eng gutt Entwécklung, besonnesch wann een jo och muss drun denken, dat soll ee wëssen, wann een herno Vergläicher mécht, dass mer insgesamt dëst Joer wäerte manner Personaldelegéierten ze wielen hunn am Land, Dat huet eppes mam Statut unique ze dinn. Der wësst, dass et fréier an de Betriber iwwer 100 Leit, eng Aarbechterdelegatioun an eng Beamtendelegatioun ginn ass. A wann een déi zwou zesummegeluet huet, dann huet een eigentlech heiansdo méi eng grouss Delegatioun erauskritt, wéi wann ee strikt nëmmen eng gewielt hätt, och wann déi nämmlecht Zuele geholl hätt. An dat geschitt elo. D'lescht Kéier hat mer nach eng Iwwergangsphas. An dofir kréie mer an enger Rëtsch vu Betriber, zum Beispill, ech gesinn hei d'Kollege vum Cactus sëtzen, déi wäerte manner Delegéierten dës Kéier kréie wéi se d'lescht Kéier haten, obwuel se zum Deel méi Leit am Betrib schaffen hunn. Mee dat kënnt einfach duerch d'Spill vun den Zuelen. An dofir däerf een och herno, muss een och oppassen, wann owes Den 13 d'Wahlen Resultater aus de Betriber erauskommen, hu mer elo scho gesot, hei komm mer stellen net Zuele géintenaner, mee Prozenter géintenaner, well soss kriss de falscht Bild. Soss gëtt hei eng Kéier an der Press gesot, oh mar d'Gewerkschaften hu manner Leit gewielt kritt. An da geet schonn erëm eng falsch Informatioun ewech. An dat musst Dir och wëssen an drun denken, wann esou domm Froe kommen. Et si keng domm Froen, et ass eigentlech eng normal Fro, déi ee sech ka stellen als Bierger, wa een dat gesäit. Mee da muss Der, da wësst Der d'Äntwert do drop. Et huet domatten ze dinn. All eis 114 Kandidate fir d'Beruffschamber, déi wären natierlech och glécklech, wa se den 13 November owes och schonn d'Walresultat hätten. Se wären och da zefridde wa se se dräi Deeg duerno hätten. Eigentlech geet dat jo, och wann d'Chamber vun den Deputéierte gewielt gëtt oder e Gemengerot gewielt gëtt, souwuel zu Lëtzebuerg wéi am Ausland. Dann huet een owes, knapps sinn d'Walurnen zou, dann huet ee schonn d'Resultat. Also bei eis do wäert et dann dräi Wochen daueren, bis mer dann d'Resultat hunn. Dat huet net eppes mat der Chambre des Salariés ze dinn, dat huet eppes mat där zoustänneger staatlecher Verwaltung ze dinn, déi dat mécht, well et gëtt jo net vun der Chambre des Salariés aus gezielt, well soss gëtt gesot, déi giffen do manipuléieren. Dofir ass et De Ministère du Travail, deen dat Ganzt da mécht. An déi maachen dat owes no sechs Auer. An dann dauert dat eben. Da ginn all owends e puer Stonne gemaach. An da gëtt mol nach samsdes eppes gemaach. A während där ganzer Zäit leien dann d'Bulletinen do. An dann dauert et dräi Wochen, bis dat alles fäerdeg ass. Eigentlech ass dat eppes, wat engem moderne Staat eigentlech net sérieux ass. Dat misst eigentlech kënnen anescht gemaach ginn. Da muss déi néideg Ekippen zesummen hunn, déi mir dat an dräi Deeg oder véier Deeg ausgezielt hunn. Dat sinn zwar vläicht bal esou vill Bulletins de vote wéi bei de Parlamentswalen auszeziele sinn, déi dinn erakommen. Wa se alleguer géife stëmme goen, Wa jiddweree géif säi Walziedel afginn, da wär et souwisou dat bal dat Duebelt vun deem, wat bei de Parlamentswale misst afgi ginn. Mee leider hu mer awer net d'Walflicht a leider hu mer d'Situatioun, dass en d'lescht Kéier nëmme 36 Prozent vun de Leit hiert Walrecht benotzt hunn. An dat ass ee vun de Problemer, wou mer och mussen drop schaffen a kucken an deene Wahlen, dass mer éischtens emol eis 66.000 Mitglieder dozou kréien, allegueren ze stëmmen. A wann déi ronderëm och nach deen Ament kucken, nach méi Leit ze kréien, da kréie mer dat Resultat, wat mer brauchen. An ech kommen dorobber nach zréck. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Wahlen 2008 waren, Jo, déi éischt Wahlen, déi ënnert dem Statut unique verlaf sinn. Mir hunn do d'Fusioun gehat vun der Privatbeamtechamber an der Aarbechterkummer. Mir haten awer och, an dat ass scho bal vergiess, d'Fusioun vun de Krankekeesen, vun der Comore a vun der Cmeb, vun den Arbeitskeesen. Déi sinn alleguer an deem Ament fusionéiert ginn. Iwwreg bliwwe sinn nach d'Keese vun de Gemengebeamten, vun de Staatsbeamten a vun den Eisebunner, awer déi awer eigentlech just d'Roll spille vun enger Agence. Et gi keng Ënnerscheeder méi an de Situatiounen zwëschent de Leit. A mer hunn och d'Fusioun vun de Pensiounskeese gehad. Och dat ass ganz wichteg. A mer wëssen och, dass duerfir jo och déi Wahlen, déi mer virdrun haten, fir d'Krankekeesen ewechgefall sinn. Kënnt Iech erënneren, dass mer virdrun net nëmme fir d'Aarbechterkummer, fir d'Privatbeamtechamber gewielt hunn, mee och nach fir déi eenzel Krankekeesen gewielt hunn. Elo wëlle mer eng eenzeg Wahl. An ausgehend dovunne ginn dann d'Leit designéiert, gewielt, déi en eis an de Comitéë vun de Krankekeess, vun der Pensiounskeess vertrieden. Duerfir ass et och wichteg wéint der Sécurité sociale, dass mer e gutt Resultat an der Chambre des Salariés bei deene Wahle kréien. Mir hunn do Majoritéite kritt. Leider net, datt mer esou wäeren, datt mer elo eleng kéinten decidéieren, vue datt mer jo och Patronsvertrieder hunn an e Statsvertrieder hunn. Mä awer op der Säit vun den Assuréeë si mir emol déi, déi d'Majoritéit duerstellen. An dat konnte mer maachen, well mer e Resultat hate vu 36 Sëtz vu 60. An dobäi hu mer jo emol net bei den Eisebunner kandidéiert. Eigentlech während der, wann mer eis richteg a Konkurrenz géife kucken, während der 36 vu 57, dann ass nach méi, mee 36 vu 60, dat ass eng absolut Majoritéit an eng staark absolut Majoritéit, méi staark wéi wahrscheinlech. déi meescht vun eis gedreemt hunn, dass mer se kéinten erreechen bei deene Wahlen, well esou kloer war dat alles jo net. An erënnert Äech emol drun, mir haten zwar ëmmer eng Majoritéit an der Aarbechterkummer, mee wéi mer den OGBL 79 gegrënnt ginn ass a wéi mer fir d'éischt Kéier bei der Privatbeamtechamber ugetratt sinn, dat war batter. An do waren der e puer, déi gewielt gi ware just Also Gilbertzer, an do hu mer eis lues a lues eropgeschafft duerch eng Aarbecht, déi gemaach ginn ass. A mer hunn duerno d'Presidentschaft och an där Chamber, esou wéi mer se an der Aarbechterkummer haten, gehalen a mer hunn dat och duerchgesat. An ech ka mech nach ëmmer erën erënneren, wou deen heutegen Minister, eemalegen Generalsekretär vum LCGB, de Marc Spautz, op enger Titelsäit vun enger Zeitung war, wou en en Aembéie gemaach huet mat engem Kolleeg vum OGBL, ween dann do dee Stäerkste bei de Privatbeamte gi sinn. Se si mat Glanz a Gloria ënnergaangen. Dat war och gutt esou an dat musse mer och kucken, dass dat och d'nächst Kéier erëm eng Kéier esou ass, well mir haten eigentlech 2008 war mer och nach fäin. Mir hunn no de Wahlen hu mer gesot, hei da komm mer maachen eng grouss Koalitioun, mir hunn eng nei Chamber, mer kucken, dass jiddwereen am Comité vertratt ass. Domatten hu mer ugefaangen mat der Diskussioun. Et war net néideg, mat 36 vu 60 kanns de ganz eleng net maachen. Mee mir hu geduet, et wär awer besser, wann d'Leit, all d'Gewerkschaften zesummen do vertratt wären an Décisiounen, fir Eenegkeet ze kréien. An den Här Weber vum LCGB, deen hat esou exorbitant Fuerderungen. Dass de gesot hues, hei dat do kann net sinn. Da gëss de deem, en huet näischt ze soen, en huet näischt ze bestëmmen, an du gëss em d'Hand an da rappt en der d'Hand dra naf. Dat kann net sinn. An duerfir ass et och esou gewiescht, dass mer dann ebe gesot hunn, dann ass et eben eriwwer, da kritt en näischt, da bleift en dobaussen. D'Aleber an d'Eisewunner, déi ware ganz korrekt. Déi hu gesot, ok, mir stellen esou vill duer, mir si frou, wa mer mat am Comité kënnen dobäi sinn. Déi hu mer matgeholl. Och déi hätte mer jo net gebraucht, wär jo net noutwendeg gewiescht. Mee et war eis Linn, fir ze kucken, well mer jo fir d'Eenheet sinn an net fir d'Spaltung sinn, hu mer dat ugebueden. Si hu gesot, Mir maachen Oppositioun. Déi, déi hei am Sall sinn an déi an der Chamber sinn, an et sinn der eng Rëtsch, déi do sinn, ech mengen, mir hunn eigentlech ni vill vun där Oppositioun gesinn. Déi gëtt an de Communiquéen dobausse gemaach, awer am Sall, wou se sollen eppes soen, Do kréien se d'Schnëss net op, op Lëtzebuergesch gesot. Do gëtt näischt gesot, do kënnt keng Positioun. Se hunn eng Kéier eng gesot, dat war wéi et iwwer d'Delegatiounsgesetzgebung gaangen ass, well se do fonnt hunn, si wären do net gutt genuch bedingt ginn a si missten eng Extrawurscht kréien, fir kënne méi fräigestallten Delegéierten ze kréien. An do hate mir gesot, Neen, komm, also dat soll demokratesch goen an et soll esou sinn, dass schéi propper opgrond vun de Wahlen dat fonctionnéiert. Soss brauche mer jo keng Wahlen ze maachen, soss kann et näischt anescht sorengsinn. Dat ass déi eenzeg Kéier, wou während deenen Joeren vun 2009 un eng Oppositioun bemierkbar ginn ass. Soss hu mir natierlech diskutéiert, och mat de Kolleegen, a wann der emol do waren, déi gutt Iddien haten, dann hu mer probéiert, déi Iddien anzebauen, dann hu mer déi och opgeholl. Mee an de Kommissiounssëtzunge koumen awer net esou vill Iddien. Et war ëmmer esou, datt eigentlech d'Iddie vun eis koumen. Dat ass eigentlech ugaangen och domatten, wéi mer d'Chamber organiséiert hunn. Och do hunn ech eigentlech mat Erstaunen elo héieren, dass den Här Patrick Dury den éischte Mee gemengt huet, e misst erklären, d'Chamber misst besser organiséiert ginn. Ech hunn ni e Virschlag kritt, wat ee sollt besser organiséieren, an eise Comité an eis eis Leit och net. Mir hunn awer Saachen do gemaach. Mir sinn dohinner gaangen a mir hu fir d'éischt emol missen zwou, zwee Betriber fusionéieren. Do hu jo Leit do geschafft an et hunn d'Leit do geschafft. A wann s de eppes fusionéiers, Dir hat emol ënnerschiddlech Situatiounen, hunn ech emol gekuckt, dat ze kréien, hutt Dir dobaussen héieren, datt iergendwou e Sträit war iwwer d'Aart a Weis, wéi dat gaangen ass? Nee, mir hunn dat esou gemaach, wéi et sech gehéiert, wéi mer et als Gewerkschaft eigentlech ëmmer verteidegen an der, dobaussen an eise Betriber, datt dat soll gemaach ginn, ouni d'Interesse vun deene Leit, déi do schaffen, ze verletzen. A well mer dat net gemaach hunn, hu mer och eng Ekipp kritt, déi zesummenhält an déi gutt schafft. Mir hunn nei Servicer kreéiert. Mir hu véier grouss Servicer haut an där Chamber. Mir hunn de Service vun den ekonomesche Studien, déi maachen haaptsächlech, Ganz Rëtsch vun Avisen um ekonomesche Plang, déi hëllefen eis domatten och ganz vill an den Debatten, déi mer um politesche Plang féieren. A mer hunn eigentlech wëlles, wa mer déi Méiglechkeet kréien, wourunner ech net zweifelen, dee Service auszedeenen, fir datt e muer och ka méi deen eenzele. Beräicher hëllefen, den eenzelne Betriber hëllefen, de Leit hëllefen, déi en Kollektivvertragsverhandlungen mussen man, déi e Bilan mussen analyséieren. Wann een haut an engem Betrib ass an et kritt een d'Konten an d'Bilanen dohinner getässelt, mä dat ass heiansdo e Buch mat siwe Sigelen an do brauchs de, Leit, déi een dat geléiert hunn, fir der ze hëllefen, dat richteg ze interpretéieren. Do ginn déi eenzel Formatiounen, déi jiddweree vun eis selwer mat sech mécht, wou en och a Course gaangen ass, dat geet nach net ëmmer duer, fir all déi Subtilitéiten. An zweetens bass de och méi sécher, wann s de nach eng Ekipp hannendrun hues, déi dat wierklech kuckt. An. Dat solle mer maachen. Mir hunn dat ugefaangen ze maachen. Mir hunn am Botzsecteur an am Bau an op anere Plazen ugefaangen, d'Konten ze analyséiere vu Betriber fir d'Gewerkschaften. Et ass ok vun der Press hei elo, duerfir kann ech déi Saachen elo alleguerten hei soen, mä déi sinn nämlech wichteg. Et ass duerfir, wou et wichteg ass, dass mer moi an där Chamber weider d'Soen hunn, dass mer dat kënnen weiderféieren. Dat nämmlecht gëllt dann och fir de ganzen, déi ganz Aarbecht, déi mer vis-à-vis vun der Regierung musse maachen a vis-à-vis vum Patronat um nationale Plang. Do brauche mer ganz einfach professionell zousätzlech Hëllef. Deen zweete Service, dat ass de Service juridique. Och dee kënnen mer weiderentwéckelen. Do ass scho viles geschitt. Déi Leit, déi en Assessor um Aarbechtsgericht sinn, déi wëssen, dass mer, all Joer oder bal heiansdo zweemol am Joer Konferenzen organiséiere mat deene Leit, mat eise Juriste vum den Servicë fir iwwer Entwécklungen ze schwätzen, fir ze kucken, wat leeft dann op deene Geriichter, wéi kann een do och matschwätzen, wéi kann ee sech do am beschte weiderbilden, fir kënnen d'Interesse vun deene Leit, déi en op d'Aarbechtsgericht musse goen, am beschten ze verteidegen. Si hunn d'Publikatiounen nei gemaach, Info juridique, wou all Mount eigentlech déi interessantst Uerteeler, déi vum Aarbechtsgeriicht kommen, publizéiert sinn. Déi kënnt Der, wann Der se gären hätt, einfach um Internet, gitt op de Plaz vun der Chambre des Salariés, abonnéiert Iech do drop a da kritt Der se automatesch geschéckt. Dat ass et och net ginn. Mir hu weider Publikatiounen gemaach, déi een Brauch, wou ee vill Informatioune fënnt, déi eigentlech esouguer e Verkafsschlager sinn doduerch, dat weist eigentlech, dass se gebraucht ginn. Der braucht se awer net kafen ze goen. Wann Der se gären hätt, da frot Der se no an Der kritt se och. Wann Der an d'Büroe gitt, entweeder an d'Rue Auguste Lumière oder an d'Rue de Bragance gitt an Der sot, ech hätt gären déi an déi Broschür, da kritt Der se do. Mee se läit och aus a Geschäfter a mir mierken, dass déi. Verkaaft ginn. An dat bedeit eigentlech, dass se se gebraucht ginn an dass se se gutt sinn. An dat wäerte mer och wëlle weiderman. Lo kann een och déi Aarbecht nach verdéiwen an nach méi an den Interesse vun de Gewerkschaften setzen, vun den Delegéierten am Betrib setzen. An dat solle mer och maachen. En drëtte Service ass dann een, dee mer nei geschaf hunn. E Service iwwer d'Sécuritéit an d'Gesondheet op der Aarbechtsplaz. Dat éischt, wat do mol gemaach ginn ass, déi Mikroe sinn eng Onméiglechkeet, well d'Mikroe sinn an der Rei, mee awer d'Pente ass ze, déi ass ze staark an da rutscht et eeben. Ass handwierklech war do eppes passéiert, dass en dat anescht muss man. Gesondheet a Sécherheet op der Aarbechtsplaz, dat éischt wat mer do gemaach hunn, dat ass, dass mer probéiert hunn, mol eng kleng Analys ze maachen iwwert eng Ëmfro, fir ze kucken, wat ass eigentlech d'Situatioun op der Aarbechtsplaz. An d'Resultater, déi mer do erauskritt hunn, déi mer och publizéiert hunn, déi waren net besonnesch glänzend a mir hunn eigentlech d'Iddi kritt fir ze soen, hei misst een net eigentlech dat mat System maachen an all Joers eng Analys maachen, wéi spieren d'Leit sech op hirer Aarbechtsplaz, wat sinn hir Problemer, wéi entwéckelt dat sech an datt een dann esou am Fong esou en Index giff maachen. en Index giff maachen, wou ee giff gesinn, wéi dat iwwert d'Joeren sech entwéckelt. Déi Iddi, déi hu mer bei eisen éisträichesche Kollegen kopéiert. Mer hunn awer dat zesummen mat der Universitéit vu Lëtzebuerg opgesat an déi éischt Enquête ass elo gemaach ginn. An d'Resultater, déi wäerten elo den zweete Juli virgestallt ginn. Ech kenne se nach net, soss hätt ech Iech se elo den Owend gesot. Ech sinn nach gespaant. Se sinn awer am Moment bei de, bei der Universitéit, déi dat mécht, well mer dat wëlle ganz wëssenschaftlech hunn, an dass kee ka soen, dat wär eppes, wat d'Gewerkschafte gemaach hätt, fir sech selwer hir Saachen ze verkafen. Mer wollten do wierklech eppes hunn, wou herno kee méi kann eppes dru kritiséieren. Duerfir sinn ech gespaant selwer, wat erauskënnt. Mee dat ass awer en Instrument, wat awer wichteg ass. Wann d'Leit sech dann alleguer glécklech fillen op hirer Aarbecht, bah, dann ass dat eben eng Tatsaach. Wa se awer vill sinn, déi soen, ech hunn hei e Problem, ech hunn do e Problem, dann ass dat awer och eppes, wou een dann och net méi ka kontestéieren a wou een dann och kann drop schaffen. A wou mer och hi kënne kommen, well mer dat dann all Joers maachen, kucken, Huet dat sech verbessert oder huet et sech verschlechtert? Wat ass do geschitt? Dat ass erëm e Beispill, wou een also ka mat der Chamber wierklech eppes maachen. Als Gewerkschaft kéinte mer dat net maachen. Oder mer missten d'Beiträg verduebelen, fir dee Moment allegueren déi Leit dann anzestellen, fir dat ze maachen. An dat geet net, kënne mer net esou maachen. Dofir brauche mer déi Beruffschamber. Mir hunn d'Stressberodungsstell do och entwéckelt an och déi kann een weiderentwéckelen, well do ginn eis d'Leit, déi mer do hunn, déi ginn iwwerlaf, leider. Dat ass eben e Problem, dat ass e schlecht Zeechen. Mir hunn dann d'Gewerkschaftsformatioun, deen alen IFEST, deen hu mer an d'Chamber integréiert. Doduerch professionaliséiere mer eigentlech elo déi Aarbecht méi. Mer kucken dann och do och nach weider Verbesserungen ze man. Dee véierten Service, dee mer hunn, ass deen iwwert d'Formatioun. An déi maachen eigentlech zwou wichteg Aufgaben. Dat eent, dat ass d'Beruffsausbildung als solch. Fréier war et an der Beruffsausbildung just d'Gesellen, den CATP, haitegen DAP, wou mer zoustänneg wären. Elo si mer awer och zoustänneg fir d'Technikerformatiounen, well déi duerch d'Gesetzesännerung och mat an d'Kompetenz da vun de Beruffschamberen eriwwerkomm sinn. Dat bedeit, dass mer do musse matschwätzen, wat denn d'Inhalter si vun deem, wat ass. Duerfir kënnen mer och relativ kloer soen, wat och schlecht leeft An duerfir hunn ech och am Nationalvirstand gewarnt virun deem, wat amgaangen ass, well mer eigentlech gesinn, dass eng Reform do ass, déi vläicht gutt gemengt ass, mee wat eigentlech eng, jo, esou op ugeluet ass, dass se net ka fonctionnéieren. Se ass esou komplizéiert, dass en, ech nennen et dann emol e bürokratesche Monster, dat ass einfach dat, wat dobäi erauskomm ass, an dat ass net gutt. Mee praktesch ass awer och, an dat muss Der och wëssen, dass mer do een, deen an enger Léier ass, an d'kennt een een, deen an der Léier ass an en hätt e Problem, dass en sech da kann un d'Chamber wenden, well mir kënnen do intervenéieren, well d'Léierlingskonsulenten, déi schaffe fir d'Patronatschamber an fir d'Chambre des Salariés. An och do hu mer esouguer zousätzlech ausgebaut, dass mer an der Orientéierung och nach e Kolleg agestallt hunn zousätzlech, deen elo probéiert deene Jonken am Handwierk emol ze hëllefen Plazen ze fannen, wann op eng Kéier keng méi do sinn, well dat och oft e Problem war. An dat huet direkt och fonctionnéiert a mer mussen dat och weider entwéckelen. Awer och do si ganz handfest, ganz konkret Saachen, wou ee kann ze maachen, och wann een e Betrib huet, wou ee seet, majo deen bilt awer net sérieux aus. Duerch d'Gesetzgebung hu mer méi Méiglechkeeten, ewell an d'Betriber ze goen. A mer hunn och Leit, déi ewell an d'Betriber ginn a mer fir d'éischt kontrolléieren, ob dee Betrib dann och wierklech sérieux ausbilt, ob en d'Konditiounen huet. Dat ass bei wäitem nach net alles domatter geléist, mee mer hunn awer elo mol schonn eng Rëtsch vu Saachen. An do kommen heiansdo komesch Tricken. Dann hues de op eng Kéier Betriber, wou s de dann, wou soll een ausgebilt ginn als Verkeefer, A wat erliefs de? Jo, e verkeeft just een eenzege klenge Produit an e gesäit soss guer näischt an ass ëmmer nëmmen an engem klenge Beräich täteg. Jo, dat ent, domatter kanns de net herno eppes ufänken. Dat geet net. Du muss jo alles kenneléieren. Du muss also dee Moment dat och kréien. Awer du muss der awer och gewuer ginn, An da muss de kënnen dohinner goen. An duerfir hu mer eise Service. Dat ass eng vun den Aarbechten, déi dee mécht. Niewent dem Fait, dass en natierlech och dann d'Avisë preparéiert iwwert d'Reformen, iwwert alles dat, wat leeft. An dann dee grouse Volet vun der Formatioun, déi mer selwer ubidden. Eis Chamber ass déi, déi am meeschten. Weiderbildung offréiert hei am Land méi wéi d'Chambre de Commerce, méi wéi d'Chambre des Métiers. Mir hunn och 7.000 Leit, déi all Joers an eis Course kommen. Dat ass eng enorm Mass vu Leit. Déi ginn an d'Owescoursen, déi klassesch Owescoursen, déi mer hunn. Se ginn awer och dann, an do si mer och déi Éischt, an Héichschoulformatiounen. Och do si mer am gaangen dat auszedeelen an mer hunn och do innovéiert, well mer festgestallt hunn, jo dass den och vill Leit Schwieregkeeten hunn fir eng héijer Formatioun kënnen ze man. Net jiddwereen hat d'Chance a sengem Liewen de Lycée ze maachen an Gymnasium ze man an dee Moment dann och nach de Premièresexamen ze packen an da kënnen op eng Héichschoul ze goen herno. Mee et sinn awer vill Leit do, déi hunn an hirem Liewe vill geléiert an déi hunn och eppes drop an déi kéinten et man. An hu mer gesinn, dass a Frankräich zum Beispill et e System gëtt, wou s de ouni dass de eng Première hues an ouni dass de de ganze Lycée muss nohuelen, kanns an e Cours goen an engem Joer, da muss de déi an déi an déi Fächer léieren an da kënns de en Examen an wann s de dee packs, dann däerfs de op d'Uni goen, ouni e Premièresexamen ze hunn. An du hu mer geduet, maja da kommt, mer kucke mol, ob mer dee franséische System op Lëtzebuerg kréien, ob mer den hei dat kënnen zu Lëtzebuerg ubidden, anstatt dass du muss op Metz oder méi wäit fuere fir dat kënnen ze maachen. Mer hu mam Ministère geschwat a mer hunn deenen erkläert, dass mer dat wéilte maachen. An dunn hu se gesot, ok, da maacht dat, mir erkennen dat un, Dir däerft et zu Lëtzebuerg maachen. An dunn hu mer awer festgestallt, dass jo d'franséisch Autoritéite jo och net wëllen de Lëtzebuerger elo Kaddoe maachen. An déi hu gesot, ok, mir maachen dat zu Lëtzebuerg, awer da bezuelt der awer de richtige Präis, da bezuelt der dat, wat eis Leit an eis Servicer kaschten, fir dat unzebidden. Hu si och Recht. Mee da bass de awer bei 2.500 Euro, wat dat kascht, wann s dech do wëlls aschreiwen. Ma dat ass awer scho vill Suen, dat ass jo net näischt. Da hu mer da geduet, ok, da komm mer maachen nach eppes. An dat sinn alles Iddien, déi komme vun eisem Grupp, vun dem OGBL-s-Grupp an där Chamber. An dat muss ee wëssen, wann ee mat Leit schwätzt, firwat ass déi Chamber eigentlech wichteg. Hu mer gesot, majo, ass gutt, deen, deen et da packt. Ma deem schenke mer d'Hälschecht vun den Aschreiwegebühren, da kritt en dat. Mir hunn eppes Zweetes gemaach, Mir hu fir déi jonk Leit, déi en an enger Léier sinn oder an enger Technikerformatioun ginn, hu mer hinnen ugebueden, dass se kënnten dee sougenannten europäesche Computerführerschäin maachen. Dat ass en Test, deen ee ka maachen, wou een da bestätegt kritt, wéi gutt ee mat deene verschiddene Programmer, Excel, Powerpoint a wat et alles do gëtt, kann ëmgoen op engem Computer. An deen ass international unerkannt, deen ass vun Associatioune vun den Ingenieure certifiéiert. A wann s de dee bei däin Curriculum vitae derbäilees, do seet dann emol de Patron, wou s dech mells, ok, Dat doen als Certificat, dee kenne mer, dat ass eppes wäert. Mer gëtt net, ma jo, komm, mer kucken, dass en déi, déi an deenen an deenen Ausbildunge sinn, dass en déi dat fakultativ kënnen niewelaanscht maachen. Mir bidden dat un, mir ginn Iech dat. De Ministère de l'Éducation nationale, dee war domatten och d'accord. An du hu mer gesot, jo, dat kascht 150 Euro, d'Material an. Ah, deen Test. Du muss den Test maachen, du kriss eng CD mat de Programmen drop an esou weider. An du huet de Ministère gesot, ah nee, mir musse spueren, mir hu keng Suen, dat geet net. Bon, elo hat hatt geduet, et ass gutt, vue dass mer d'Finanze vun där Chamber gutt geréiert hunn, an zwar esou geréiert hunn, dass mer en Iwwerschoss hunn, hu mer gesot, da kënne mer och nach eppes maachen. An d'Cotisatiounen, déi jiddweree bezilt, si gutt ugeluet. Wa mer dann fir Jonker eppes maachen, dass se eppes méi kënne kréien, hu mer gesot, dann iwwerhuele mir dat, da bezuele mir et dann eben. Och dat sinn esou déi Klengegkeeten, déi een huet an déi mer net kënnen an d'Press schreiwen, mä déi een awer am Gespréich, wann een seet, wat maacht Der eigentlech do an där Chamber, wat ass dat? Mä dat sinn allegueren déi do vill kleng Aarbechten, déi wichteg sinn, déi hëllefen. Oder D'Validatioun vun den Acquis de l'expérience, wou mer d'Fligermécaniciens elo hëllefen, wou jo och Blockagë sinn, permanent Blockagë si vun den Autoritéiten, vun de Schoulautoritéiten, fir dat unzëerkennen, wat déi Leit geléiert hunn, wat se kënnen. Do hëllefe mer hinnen an enger komplizéierter Prozedur, fir dass se awer dat unerkannt kréien. Ech gesinn dat elo hei, well de Joël hei ass an deen huet sech do vill agesat an ass jo och an der Chamber an huet dee ganze Match do jo matgemaach an ass och nach net fäerdeg. Awer mer féieren en a mer kommen domatten och weider an do maache mer eppes am Interesse vun de Leit. Ech hunn dorop higewisen, Mir kënnen dëst Joer e Bilan maachen an der Chamber, wou mer soen, éischtens hu mer se weiderentwéckelt, d'Déngschtleeschtunge verbessert, mer hu qualitativ gutt Avisé gemaach, vill Avisé gemaach, mir hu vill Studië gemaach, mir hu vill Dokumentatioun no bausse bruet a mer hunn eng Finanzgestioun gemaach, wou mer eng Chamber hunn, déi keng Schold huet, déi en Iwwerschoss huet a wou deen nächste Comité kann d'Aktivitéite vun där Chamber weiderentwéckelen, ouni dass mer mussen drun denken, de Beitrag an d'Lut ze setzen, einfach well mer ordntlech a gutt geschafft hunn. An och dat ass wichteg an de Virdergrond ze réckelen. Dat Zweet, wat ech awer emol soen, dat ass, Et geet jo net nëmmen dodrëm, dass een eng Institutioun dee Moment do gutt féiert. Et ass nach wichteg, Wat ass dann déi Institutioun a firwat ass se wichteg? Se ass aus e puer Ursaache wichteg. Déi éischt, dat ass, dass et eigentlech déi offiziell Stëmm vun de Salariéen hei zu Lëtzebuerg ass, den Aktiven an deene Pensionéierten. An 't ass och déi eenzeg Institutioun, wou jiddwereen, deen hei zu Lëtzebuerg schafft oder geschafft huet, egal wat fir e Pass datt en huet, egal ob en hei am Land wunnt oder ob en iwwer der Grenz wunnt, wou en däerf matschwätzen, wou en däerf matwielen a wou en däerf mat decidéieren iwwer wichteg Saachen an och seng Meenung weiderginn. Ech ka mech ëmmer erënneren, wéi de Budgetsberichterstatter, de jëtzege Fraktiounspresident vun der csv, bei eis an d'Chamber komm ass. An e koum an de Sall an huet iwwer de Budget wollt en eisen Avis kréien. An du huet e gekuckt, Wat maachen dann déi Kabinnen do an all eise Säll? Ech sou, Mee dat ass fir d'Iwwersetzer. Jo, wisou? Jo. Mir hunn all d'Leit hei. Mir hunn net nëmme Lëtzebuerger hei sëtzen. Dat ass net wéi um Krautmaart. Hei sëtzen d'Leit, déi hei schaffen. Hei sëtzen se allegueren. An dat ass och wichteg. An och dat musse mer ervirbréngen an dat musse mer och als Argument huele vis-à-vis vun deene ville Kolleegen, déi hei schaffen, awer net de lëtzebuergesche Pass hunn. An déi oft mengen, dat géif se näischt ugoen, well mer wëssen, dass si déi sinn, déi zwar am Betrib stëmmen, bei den Delegatiounswahlen, do stëmmen se, awer se stëmmen net onbedéngt bei de Wahle fir d'Chambre des Salariés heiansdo, well se soen, nee, dat ass jo eppes Lëtzebuergesches. An mir mussen hinnen erklären a soen, nee, dat ass eppes, Fir Äech. Dir musst do dat benotzen an dofir musst Der stëmmen. Dat ass dee Wee, deen Der hei hutt, fir Är Meenung auszedrécken. An d'Avisë vun där Chamber, déi si gedroe ganz kloer vum OGBL. All d'Iddien, dat sinn déi Saachen, déi mir an eisem Nationalvirstand, an eise Gremien, an eise Syndikater diskutéieren, et sinn déi, déi dohinner kommen an déi en dobréngen. Mir sinn de Moteur eigentlech do. A wat een enk erstaunt, an dat ass och erëm eng Kéier wichteg an de Wahlen, mat Ausnam vun deem engen Avis, wou ech léichte gesot hunn, wou et ëm Partikularinteresse vun enger Gewerkschaft gaangen ass, si sämtlech Avisen à l'unanimité gestëmmt ginn an där Chamber. Kollegen, firwat brauche mer dann e puer Gewerkschaften, wa mer souwisou eens sinn? Da brauche mer kee Gewerkschaftspluralismus, da brauche mer keen LCGB, da brauche mer keng ALEBA, da brauche mer eng grouss lëtzebuergesch Gewerkschaft a keng aner. A benotzt dat Argument, sot, Wat ass dann do? Mir ginn do eens, firwat musse mer eis dann d'Käpp aschloen op anere Plazen? Ma da komm, mar en eng Kraaft! D'Patronen sinn net esou domm wéi mir er heiansdo sinn, déi hunn eng Organisatioun, keng 25! An dat musse mir och erëm léieren an dat musse mer maachen. An duerfir geet et och bei deene Wahlen, Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer an de Wahlen nach eng Kéier dat Resultat kréien, wat mer hunn, a wa mer et esouguer nach verbessert kréien, an dat sollte mer eis als Zil setzen, dass mer et sollen nach verbesseren, Da gëtt den Drock zur Eenheet an der Gewerkschaftszeen nach méi grouss. An den OGBL ass gegrënnt gi fir déi Eenheet ze schafen. An duerfir solle mer och an deem Sënn do weidergoen. Iwwert de Programm wëll ech net méi agoen, dat huet den Änder alles schonn erkläert. Dat ass eise Programm. A mat deem Programm gi mer an déi Wahlen a mat deenen Argumenter gi mer an déi Wahlen. A mer mussen de Moment kucken, déi Majoritéiten ze kréien, déi mer brauchen. A wann Dir hëlleft, Kolleegen, an an d'Strukture jiddwereen hëlleft, dann sinn ech iwwerzeegt, dass mir e ganz gutt Resultat och am Hierscht maachen, well mir hu bewisen, dass mer eppes fäerdegbruet hunn. Wann mir net do gewiescht wäeren mat eiser Stärkt, dann hätte mer hei zu Lëtzebuerg e Sozialofbau, wéi mer en an Däitschland an a Frankräich erlieft hunn. Den Här Frieden, deen hätt sech am Abrëll 2010 duerchgesat An erënnert, wat fir en Zauber war, wéi mir higaange sinn a gesot hunn, Hei, dat doen, wat Dir eis virgeluecht hunn, net mat eis. Da gëtt et keng Tripartite méi, da gëtt et keng Diskussioune méi, da gëtt et just nach Sträit. An dorunner hu mer eis gehalen an dorunner hale mer eis och an Zukunft. A fir datt mer dee Match kënne maachen, brauche mer déi Majoritéit, dofir brauche mer d'Ënnerstëtzung. Merci.